קארעספאנדענץ, דאס צוואנציגסטע קאפיטל, קארעספאנדענץ, פון פאי אייזנשטאדט צו בית שימשלביין, מיין גוטע בערטע, א וואונדערליכע זאך, לעבן, א וואונדערליכע זאך, ווי אזוי האבן מיר דאס נישט ארויסגעזען פריער אז סוף כל סוף וועט אזוי זיין? און פארוואס האב איך אים געלאזט אוועקפארן אליין אן מיר? אמת, זי האט אליין געוואלט בלייבן דא ווארטן ביז ער וועט זיך אביסל דורכפארן אהיים און וועט זיך אומקערן, נאר איך האב עס נישט געטארט דערלאזן. איך בין מער שולדיג פון בוריס'ן, איך האב געהאט ביד נישט ארויסלאזן אים פון דאנען. נאר וואס זאג איך, עס איז גאר אוממעגליך געווען אים צו האלטן, ער איז געווען אזוי אומגליקליך, אזוי פארזארגט, אז איך אליין האב אויף אים רחמנות געהאט. איך האב געזען אז ער עקט זיך אז ער וועט עס נישט אויסהאלטן, ער וועט ביינאכט אנטלויפן ווי א גנב, און דאס וואלט פאר איהם נאך ערגער געווען. די לעצטע עטליכע טעג האט ער נישט געגעסן, נישט געטרינקען, נישט געשלאפן. ארומגעגאנגען איבער די שטוב ווי א שטן, פינסטער ווי דער ערד, נישט גערעדט, קיין ווארט, נאר געזיפצעט און געגלעטצעכטע האר, אך, בערטע, בערטע, וואס האבן מיר געטאן? צו וואס האבן מיר זיך אזוי געכאפט זיי צונויפבינדען, נישט באקלערט און נישט באטראכט? מיר, נאר מיר, זענען שולדיג אין דעם אלעם, די צייט וואס אליין די צייט וואלט אליין געטאן אירס ווען מיר זאלן זיי נישט געווען מיטהעלפן וואלטן זיי אפשר געווען ביידע גליקליכע אצינד איז זי אומגליקליך אזוי אומגליקליך אז נאר איך און איר קענען זי פארשטיין. זי איז נאך מער אומגליקליך דערמיט, וואס זי האט נישט פאר וועמען ארויסצורעדן איר הארץ, פאר וועמען אויסצוגיסן אירע טרערן. ערשט היינט בין איך געווען ביי איר, זעענדיג איר טויט פנים, אירע געשוואלענע אויגן, בין איך געשטארבן פאר שרעק. זי האט מיך אפגעזידלט ווי תמיד. איר זענט אַ פּנים געקומען מיר באַוויינען? צי איר זענט געקומען מיך טרייסטן, אויסרעדן דאָס האַרץ? איר זאָלט נישט מיינען, אין אייזנשטאַט, אַז באָריס איז ביי מיר אַזוי נידעריק געפאַלן, ווי ביי אייך אין אייערע אויגן. איך קען אים בעסער, ווי איר קענט אים. ווען ער זאל קענען וואלט ער שוין לאנג געקומען, מסתמא קען ער נישט, מסתמא לאזט מען אים נישט, אדער אפשר איז ער נישט געזונט, אפשר איז ער אזוי שלאף אז ער קען מער אפילו נישט שרייבן, ער קערט געוויס זיין שלאף, ער איז נעבעך שלאף, איר ווייסט דערפון גאנץ גוט, איר ווילט מיר נישט אויסזאגן, איר באהאלט פון מיר, איך ווייס, איך ווייס. איך קען אייך, אייזנשטאַט, איך קען אייך. איר האָט תּמיד ליב באַהאַלטן. איר ווילט מיך מוטשען, איר מוטשעט מיך. וואָס האָט איר צו מיר? איך האָב געבראַכט דעם דאָקטער, וועלכער האָט געפֿונען, אַז זי האָט היץ. דער דאָקטער זאָגט, אַז זי איז נישט מיט אַלעמען, אַז מע דאַרף זי אָפּהיטן, ווײַל זי איז. איר פארשטייט? איך בעט אייך בערטער, געבט מיר אן עצה וואס טוט מען? איר ווייסט בעסער, איך קען אליין גארנישט טון. איך האב שוין געשריבן באריס'ן עטליכע בריוון, ער ענטפערט מיך נישט. אפשר איז ער שוין נישט דארטן אין אייער שטאט? וואס טוט מען, וואס טוט מען, דאס ביסל געלט וואס ער האט איבערגעלאזט הייבט שוין אן אויסגיין, דער דאקטער גייט צוויי מאל אין טאג, די אפטייק שלינגט איין אסאך געלט, די הוצאות אין שטוב זענען גרויס ווי פריער, און איבער מאכן אנדערש לאזט זי נישט. זי זאגט אז באריס וועט קומען און וועט זי טרעפן אין אן אנדער לאגער, וועט ער זיין אומצופרידן. איר פארשטייט וואס דאס הייסט? באריס, וואס האט זיך נישט געשעמט צונעמען די הונדערט רובל, וועלכע איך האב אפגעלייזט פארן עקיפאזש מיט די פערד, וועט זיין אומצופרידן דערמיט וואס זיין אומגליקליכע ראזע וועט נישט זיצן אין פיר צימערן מיט ווייעך מעבל ווי א גראפן. נעכטן האב איך זי פון דער זייט א פרעג געטאן צי האט זי נאך עפעס געלט, צי דארף זי געלט. וואלט איר באדארפט הערן וואס פאר א תשובה זי האט מיך געגעבן, ווי אזוי זי האט זיך געפילט באליידיגט פון די פראגע. אך גוטע ווערטער געבט מיר אן עצה, וואס טוט מען? ווי אזוי ראטעוועט מען אפ דאס ארעמען קינד וועלכע מיר אליין האבן אין אזא אומגליק אריינגעפירט? שרייבט מיר טאמער ווייסט איר עפעס פון באריס'ן, ווי איז ער, וואס טוט ער, וואס פלאנט ער, טאמער קענט איר אים זען און מיט אים זיך איבערשמועסן, יא יא, א וואונדערליכע זאך, כ'לעב א וואונדערליכע זאך, ווי בלינד מיר זענען ביידע געווען. מיט די גרעסטע אומגעדולד דערווארט איך פון אייך א תשובה. אייער בעסטע פריינד, פאי אייזנשטיין. בית, פון בערטע שימשלביין צו פאי אייזנשטאט. טייערע פריינד אייזנשטיין, זעט וואס איר האט אנגעמאכט, זעט ווי גאט צאלט אייך דערפאר וואס איר האלט אונז פרויען-צימער פאר גארנישט. איר מיינט אז נאר איר זענט קלוג? אז נאר איר האט שכל? איך פרעג אייך, פארוואס האט איר מיך פריער נישט געלאזט קומען צו אייך? איך וואלט נישט דערלאזט אז באריס זאל אוועקפארן און ראזע זאל איבערבלייבן אליין ביי אזא טרויעריגע לאגער, איך וואס כ'האב אליין איבערגעלעבט כמעט דאס כמעט דאס זעלבע וואס ראזע לעבט יעצט איבער, וואלט שוין געוואוסט וואס צו טון. נאר אייזנשטאט, איר זענט תמיד אן א סקעפטיק. איר זענט פון תמיד אן א סקעפטיק. ס'טייטש ווי אזוי קענט איר גאר רעכענען אזעלכעס אויף אונזער ארנטליכע באריסן וועלכער, דאס איז ביי מיר זיכער ווי די טאג, וועט היינט מארגן קומען צוריק צו ראזען. גלייבט מיר. אז ער איז גלייך אומגליקליך ווי ראזע, און זי איז גערעכט וואס זי פארענטפערט אים, דאס וואס עס האט זיך געטראפן אצינד האט מען באדארפט דערווארטן פריער, איך האב אייך נישט איינמאל געזאגט אז קיין גליקליכע ליבע איז גאר אויף דער וועלט נישטא, אז יעדע ליבע מוז זיך ענדיגן טרויעריג און דאס גאנצע לעבן איז אין א שרעקליכע טראגעדיע. אז דאס גאנצע לעבן איז א שרעקליכע טראגעדיע. דאס וואס איך וועל אייך אצינד שרייבן איז זייער זייער נישט פרייליך. די מאדאם פורמאן, ראוזע'ס מוטער, איז נעכטן געשטארבן. גאט זאל אייך אפהיטן פון צו זאגן דאס ראוזע'ן, דאס דאזיגע אומגליקליכע פרוי וואס האט אזוי ליב געהאט איר איינציג קינד איז אויסגעגאנגען מיט א קללה אויף די ליפן. איר דארפט זיך שטויסן וועמען זי האט געשאלטן. זי האָט אײַך גערעכנט פֿאַר איר מלאך-המװת, און איר דאַרפֿט איר מוחל זײַן. זי איז גענוג אָפּגעקומען אױף דער װעלט. איך קאָן זיך אָן טרערן נישט דערמאַנען, װאָס זי האָט איבערגעטראָגן פֿון איר מאַן דעם דעספּאָט די לעצטע צײַט. זי האָט שױן באַ אים לאַנג פֿון קײן װעלט נישט געװוּסט. נאָר זײַט די טאָכטער איז אַנטלאָפֿן, איז מאיר פֿורמאַן געװאָרן ערגער, װי אַ װילדע חיה. ער האָט איר אַלע מינוט געשטאָכן די אױגן מיט די אױסגעלאַסענע טאָכטער, װאָס איז אַנטלאָפֿן מיט אַן אָרעמער סטודענט, סטודענט. איר פֿאַרשטײט כאָטש, אײַזנשטאַט, װעמען מע מײנט דאָ? און צײַטנװײַז האָט זי שױן נישט געקענט איבערטראָגן, און האָט אים געענטפֿערט מיט אַ װאָרט אָדער צװײ. האָט ער זי געטריבן פֿון שטוב און האָט איר געשריגן, גײ צו דײַן טאָכטער צו די מופֿקרות! איר מײנט, איר װעט מיך ירשענען לעבעדיקערהײט? אַז זי איז שלאַף געװאָרן, האָט ער נישט געװאָלט רופֿן דעם דאָקטער. די דאָזיקע אומגליקלעך פֿרױ האָט געצאַנקט, װי אַ ליכט. ער האט נישט צוגעלאזט צו איר קיינעם, ער האט פארטריבן אלע קרובים, איך האב זיך נישט געטארט ווייזן פאר זיינע אויגן, ער האט כסדר געזאגט אז ער וועט מיך פארשיקן אין סיביר, נאר צום סוף אז ער האט דערזען אז זיין ווייב גייט שוין אויס האט ער אראפגעבראכט אלע דאקטוירים פון שטאט, ער איז ארומגעלאפן ווי א משוגענער, ער האט געווארפן די שליסלעך, ער האט געעפנט דעם קאסטן און האט געשריגן ראטעוועט, ראטעוועט, נעמט וויפיל איר ווילט און ראטעוועט. ער האט מיך געש ער האט מיך געשיקט רופן, איך האב נישט געלעב געגלייבט מיינע אויגן, ער איז געווען פארוויינט, צופלאכטן, ער האט נישט געקענט איינזיצן אויף איין ארט, ער האט מיך געכאפט פאר א האנט און האט מיך צוגעפירט צום בעטל ווי זיין אומגליקליכע ווייב איז געלעגן ביי די לעצטע גראדן. דו זעסט טײַבעלע? האָט ער איר געזאָגט, אײַנבויגנדיק זיך צו בעטל. דו זעסט טײַבעלע? דאָס האָב איך דיר געבראַכט בערטען. דו זעסט טײַבעלע? אָט דאָ איז בערטע. טײַבעלע האָט שוין נישט געזען און נישט געהערט, אין צוויי שעה אַרום איז זי שוין געווען אויף דער אמתער וועלט. נאָר דער דאָזיקער אומגליקלעכער פֿרוי איז אָנגעצייכנט געווען נישט אַזוי גרינג צו קומען אַהין, וווּ זי האָט באַדאַרפֿט געפֿינען איר רו, מאיר פורמאן וואס האט א שעה פאר זיין ווייב'ס טויט געווארפן מיט אסאך טויזענטער בי מען זאל אים לעבעדיג מאכן זיין טאוועלען האט זיך נאך איר טויט איינגעשפארט און האט מער נישט געוואלט געבן די חברה קדישא ווי דרייסיג רובל א גאנץ מעסעלע עס האט ער זיך געדינגען ווי מען דינגט זיך פאר אן אקס ביז מען האט קוים ארויסגעריסן ביי אים א הונדערט רובל. איך בין גארנישט אומשטאנד צו באשרייבן מיין כ'בזיונות מיט די קללות מיטן גאנצן רעש וואס ער האט זיך דא וואס עס האט זיך דא געטאן אין דעם מעת לעת וואס זיין ווייב איז געלעגן אויף דער ערד און ער האט זיך ארומגעטראגן מיט די שליסלעך און געטאפט א אייזערנעם קאסטן. נאר איין זאך קען איך נישט פארשטיין, היינט פארנאכט האב איך געזען אריינגיין צו פארמאנען אין הויף אריין די הער מאטל פרידמאן, וואס קאן דאס באדייטן? אפשר איז ער אזוי אריינגעגאנגען מנחם אבא זיין זיין אלטן חבר, איך קען דאס נישט פארשטיין, כ'האב נארוואס געשיקט אהין מיין מיידל זי זאל א קוק טאן וואס איז דארטן און וואס טוט זיך ביי פורמאנען, דאס מיידל איז געקומען און געזאגט אז דארט איז שוין קיינער נישט דא אצינד, נאר דער הער פורמאן איז אזוי בייז, אזוי צערייצט, ער שרייט אויף דער דינסט, ער האלט יעצט נישט מער ווי איין דינסט, אן אלטע אידענע, א קארגע ווי ער אליין, אז טאמער וועט זי דאס צווייטע מאל אריינלאזן אט דעם קעשעניק, אט דעם גנב, וועט זי האבן ביי אים דעם טויט. כ'קען דאס גארנישט פארשטיין וואס דאס באדייט. אך, אייזנשטאדט, אייזנשטאדט, איך בין אייך מקנא אויף אייער פלעגמאטישן כאראקטער. איר קענט אלץ איבערטראגן קאלטבלוטיג. איר זענט קיינמאל נישט געווען קיין אומגליקליכע פרוי אין צימער, און אייער הארץ, ווי איך זע ארויס, איז נאך גאנץ פריי פון דעם הייליגן געפיל וואס ווערט אנגערופן ליבע. איר ווילט נישט גלייבן אז באריס איז מיט זיין גאנצן לעבן איבערגעגעבן ראוזן. איר קענט דאס נישט פארשטיין, איה? זאג איך אייך אז עס איז געוויס אזוי. אמת, איך האב דאס פון באריס'ן נישט געהערט, מחמת זעהן זיך מיט אים ביז אהער איז מיר נישט געווען מעגליך בשום אופן ואופן, און יעצט, יעצט איז ער נישטא, ער איז מיט זיין מוטער ערגעץ אוועקגעפארן, מען זאגט אז קיין אויסלאנד. נאר עס איז נישט אמת. מיין דינסט מיידל האט געהערט פון די אליטע משרת אז די בריוו שיקט מען זיי קיין ווארשע נישט קיין אויסלאנד, איך רעכן אז צוליב דעם זענען זיי זיך דורך געפארן קיין ווארשע צו זייערן פריינט אדער א באקאנטע כדי די מיילער פון אונזערע רכילות'ניקעס, איך געדענק די מאדאם רעגנבויגן שטעכן האלץ שפיגל גלאז און דאס גלייכן, זאלן פארשטאפט ווערן אויף א קליינע צייט. און איך זאג אייך. און איך זאג אויך אז עס איז גאר קיין עוולה נישט פון זייער זייט, מחמת פון דעם ערשטן טאג נאך אייער אוועקפארן פון דאנען האבן זיך דא די מיילער גארנישט צוגעמאכט ביז היינטיגן טאג. עס איז געווען אזא גערודער אין שטאט אז עס האט זיך געטאן חושך, חושך! אין יעדן הויז, אויף יעדער גאס, אין אלע ווינקלעך האט מען גאר גערעדט פון מאיר פורמאן'ס טאכטער וואס איז אנטלאפן מיט אן ארעמען סטודענט פרידמאן'ס א חבר. און מערקווירדיג איר זענט דאָך מיט קיינעם נישט געווען באַקאַנט אין דעם דאָזיקן שטאָט, און פֿון דעסטוועגן זאָלט איר הערן, וואָס פֿאַר אַ מיינונגען יעדער זאָגט זיך וועגן אײַך. דער זאָגט, אַז מע האָט געזען בײַ אײַך אויפֿן פּנים אָנגעצייכנט, אַז איר זענט אַ גנבֿ, אַ רוצח, אַ מענטש-פֿרעסער. דער זאָגט, אַז איר זענט גאָר נישט קיין סטודענט, נאָר אַ ליטוואַק, וועלכער האָט ערגעץ אין דער ליטע נאָך דרײַ, נאָך דרײַ ווײַבער. און דער דריטער זאָגט, אַז איר זענט גאָר אַן אַנטלאָפֿענער סאָלדאַט, אַ כּלל, עס איז גאר נישט איבערצוגעבן די אלע היסטאריעס וואס יעדער דערציילט זיך דא אן וועגן אייך, און שטעלט אייך פאר זייער איבערראשונג ווען זיי האבן דערהערט אז נישט איר נאר דער יונגער פרידמאן האט חתונה געהאט פאר דער אנטלאפענער. דאָס איז געװאָרן אַזאַ געװאַלד אין שטאָט, אַז װען איך זאָל נישט געװען מורא האָבן אַזױ אױסצוגעבן דעם סוד, װאָלט איך שױן לאַנג אַנטלאָפֿן פֿון דאַנען. איך װײס נאָך עד-היום נישט, פֿון װאַנען און װי אַרום איז מען דאָ געװאָר געװאָרן װעגן דעם חתונה, נאָר מע װײס שױן אַלץ, נישט קוקנדיק דערױף, װאָס די פֿרידמאַנס האָבן נישט באַװיזן קײן שום מינע, אַז עס קען זיך און אַז עס קער זיך אָן מיט זײער זון. שטעלט אייך פאר ווי אזוי איז געווען די מאדאם פרידמאן צו קומען צוריק אליין אן באריסן און נאך מאכן יעדן א פרייליכע מינע, רעדן גלייך מיט אלע וועגן אייער ראמאן מיט ראזשע פורמאן, און נאכדעם אז מען איז אין גיכן געווארן געוואר געווארן דעם אמת, האט יעדער איר געקוקט אין פנים אריין און האט געוואלט איבערליינען ביי איר אויפן שטערן, די מעשה מיט איר זון און מיט דער אנטלאפענער. און זי, די מאדאם פרידמאן, זאל דאס אפילו מיט אן אויג א פינטל טאן. גארנישט לעבעדיג, גארנישט, לעבעדיג, פרייליך, ווי תמיד. כמעט יעדן טאג זענען געקומען צו איר די גוטע פריינט, די מאדאם רעגנבויגן מיט די געלע טעכטער, די מאַדאַם שפּיגל-גלאָז און די מאַדאַם שטעכן-האָלץ, און די גאַנצע צײַט האָבן זײ מיט איר גערעדט נאָר װעגן דער אַנטלאָפֿענער און הונדערט מאָל אַ מינוט איבערגעפֿרעגט, װוּ איז אַצינד איר באָריס? װאָס מאַכט ער אין געזונט? פֿאַרװאָס זאָל מען אים נישט אָפּזוכן קײן רעכטע פּאַרטיע? אליק די משרת האט מיר איבערגעגעבן אז אויף די אלע פראגן און האט זי געענטפערט פרייליך גלייך ווי תמיד. דערפאר אבער האט זי זיך מיט זיי אפגערעכנט אט דא אז באריס איז געקומען, זי איז מיט אים די גאנצע צייט געזעצן אויפן באלקאן, כדי מען זאל אים זעהן, אלע זאלן אים זעהן און דערמיט פארשטאפן די בייזע מיילער, זי איז געגאנגען. און געפֿאָרן מיט אים עטלעכע מאָל אין טאָג שפּאַצירן, און האָט אים אױסגעפֿירט אין אַלע גאַסן און אַלע געסלעך, אַלע זאָלן זען, אַז איר באָריס איז דאָ, אַז ער איז נישט אַנטלאָפֿן מיט קײנעם, ובפֿרט נאָך מיט דער שװאַרצער ראָזע פֿורמאַן פֿונעם קלײנעם שטיבל מיט די רױטע לאָדן. ער האט מיר דערציילט פאר דער פון דער זעלביקער מאדאם פורבאן, אז בשעת מלכה פרידמאן מיטן זון זענען דורכגעגאנגען פארביי איר פענסטער, איז זי געפאלן אויפן בעט און מ'האט זי קוים אפגעראטעוועט, נאר די מאדאם פרידמאן האט שוין מער נישט געקענט איבערטראגן אויף זיך דעם גיפט פון די לאנגע צינגען און האט געמוזט אפטרעטן אויף א קליינע צייט מיט באריסן פון דאנען, און זיי האבן געטון זייער קלוג, אַך, ווען איר וואָלט דאָס געווען, ווען איר זאָלט געווען זען, ווי אַזוי אונדזער יונגער העלד האָט אויף מיר געקוקט מיט זײַנע שיינע אויגן פֿונעם אײַזערנעם באַלקאָן, בעת איך בין פֿאַרבײַגעגאַנגען אַ האַלבע שעה פֿאַר זײַן אָפּרײַזן פֿון דאַנען מיט דער מוטער! ווען איר זאָלט געווען אין דער דאָזיקער מינוט אַ קוק טאָן מאָריסן אין די אויגן אַרײַן, וואָלט איר שוין מער נישט געצווייפֿלט, אַז זײַן ליבע צו ראָזען איז פֿיל גרעסער און שטאַרקער, ווי איר קאָנט זיך פֿאָרשטעלן מיט אײַער שכל. כדי איר זאלט מיך בעסער פארשטיין וועל איך אייך דא איבערגעבן אלץ וואס איז פארגעקומען צווישן מיר און באריס'ן זייט ער איז געקומען צוריק מיט זיין מוטער. אז באריס איז געקומען האט אי האב איך מיך דערוויסט באלד פון אלע גדומ'נע שורות וועלכע איך האב אונטערגעקויפט שוין פון לאנג, ער זאל מיר אפטראגן יעדן קלייניגקייט וואס עס קומט פאר ביי די פרידמאן'ס אין הויז. איך האָב אים פֿײַן באַלױנט און געהײסן, ער זאָל איבערגעבן באָריסן פֿון מיר אַ בריװ. איך דאַרף אײַך נישט דערצײלן, װאָס איך האָב אים געשריבן. איר קענט זיך אַלײן פֿאָרשטעלן, װי איבערראַשט איך בין געװען, אַז איך האָב דערהערט, אַז באָריס איז געקומען אַלײן, אָן איר. אָט דער צװײטער טאָג האָט מיר אַלעק איבערגעגעבן, אַז מײַן בריװ האָט ער אים אָפּגעגעבן מיט גרױס מי. נאָר קײן ענטפֿער קאָן אַזױ גיך נישט זײַן, מחמת די מאַדאַם פֿרידמאַן טרעט נישט אָפּ קײן אײן רגע פֿון איר זון. זי זיצט מיט אים, זי גייט מיט אים, זי לאָזט פֿון אים קיין אויג נישט אַראָפּ. אַפֿילו ער לייגט זיך שלאָפֿן בײַ נאַכט בײַ זיך אין צימער, שטייט זי לאַנג אונטער דער טיר, אָדער זי דרייט זיך אַזוי אַרום אין דעם צווייטן צימער, בכדי זי זאָל קענען זען, וואָס ער טוט, און הערן, וואָס ער רעדט דאָרט מיט אַליקן אָדער מיט אַן אַנדערע באַדינערין. זי האָט שטרענג פֿאַרבאָטן, אַז קיינער זאָל זיך נישט דערוועגן ברענגען אָדער אָפּטראָגן אַ בריוו פֿון באָריסן אָן איר וויסן, און אַזוי, אַז יעדער בריוו, וואָס. זי האָט שטרענג פֿאַרבאָטן, אַז קיינער זאָל זיך נישט דערװאַגן ברענגען אָדער אָפּטראָגן אַ בריװ פֿון באָריסן אָן איר װיסן, אַזױ אַז יעדע בריװ, װאָס ער שיקט אָפּ אױף דער פּאָסט, פֿאַלט אַרײַן גלײַך צו איר אין די הענט אַרײַן. הײַנט פֿאַרשטײט איר שױן, ליבער אײַזנשטאַט, װי אומגליקלעך אונדזער יונגער העלד איז בײַ אָט אַזעלכע פֿאַנאַטישע עלטערן, בײַ אָט אַזעלכע דעספּאָטן. ערשט אויף דער אַנדערער וואָך האָט מיכאַלע געבראַכט אויף אַלע מײַנע בריוו, מער ווי צען, אַן ענטפֿער פֿון באָריסן, איין ענטפֿער פֿון באָריסן. איך געב אײַך דאָ איבער, ליבער אײַזנשטאַט, בוכשטעבלעך זײַן קוויטעלע, פֿון וועלכן איר וועט זיך געוויס קענען אַראָפּנעמען אַ מוסר, וואָס הייסט ליב האָבן און זײַן אומגליקלעך. אָט וואָס באָריס שרײַבט מיר. טייערסטע פריינד בערטע, איין גאט איז מיין עדות אז איך האב אייך ביזן היינטיגן טאג נישט געקענט שרייבן, איך שרייב יעדן טאג בריוו צו מיין טייערער ראזאטשקע'ן, איך האב ביז היינט קיין שום ענטפער, איר פרעגט מיך וואס האב איך גע'פועל'ט מיט מיין קומען אהיים, אָ, איך פאַרהאָף, אַז איך וועל געוויס מיין ציל דערגרייכן. גיך, גיך, וועלן מיר זיין גליקלעך צוזאַמען מיט מיין טייערע ראָזען, וועלכע שטייט מיר שטענדיק פאַר מיינע אויגן, איר הערט, אייזנשטאַט? איך וועל איינמאָל פאַר אַלעמאָל לייגן אַ פעסטן פונדאַמענט, אויף וועלכער אונזער ליבע וועט זיין געבויט עפנטלעך פאַר אַלעמען, אַזוי, אַז אַלע זאָלן וויסן און זען, אַז ראָזע איז מיינע, מיינע אויף אייביק! איך בעט אייך, ליבע בערטע, שרייבט צו מיין ראזן און גיט איר איבער מיין ביטערע לאגע אין וועלכע איך געפין זיך אצינד און טרייסט זי מיט דער האפענונג אז מיר וועלן גיך ווידער לעבן צוזאמען און אונזער ליבע, אונזער גליק וועט שוין מער קיינער נישט שטערן און עס וועט שוין אלץ זיין גוט אזוי ווי עס באגערט אייער איבערגעגעבענער באריס פרידמאן. עס פארשטייט זיך אז אויף דעם דאזיגן בריוו האב איך אים אפגעענטפערט פונקטליך אויף יעדע זאך באזונדער און איך האב אים געגעבן אונטערריכט ווי אזוי ער זאל צוטרעטן צום פאטער און צו די מוטער וועגן די הויפט פראגע און ווי אזוי עס זאל ווירקן אויף זייערע הערצער. ער איז דאך פארט זייער איין און איינציג קינד, איין אויג אין קאפ. איך ווייס נישט עד היום וואס און ווי אזוי ער האט מיט זיי גערעדט און צו וואס פאר א רעזולטאט זיי זענען געקומען, מחמת פון בארסן האב איך שוין מער קיין בריוו נישט געקענט באקומען, נאר וועדליק ווי אליק האט מיר איבערגעגעבן אייניגע קלייניגקייטן פארשטיי איך אז אונזער מי וועט נישט זיין אומזיסט, און אונזער אומגליקליך פארפאלק וועט ענדליך ווידער צוזאמען זיין אויף אימער און אייביג. דערהויפט בעט איך אייך, ליבסטער אייזנשטאדט, אכטונג געבן אויף אונזער טייערסטע רוזשקין, און. חיות נישט זיכער, חיות נישט זיכער, נישט ארויסכאפן זיך פאר איר מיט אזעלכע ווערטער ווי איר שרייבט צו מיר, היט אפ אייזנשטאט דאס דאזיקע יונגע בלימעלע, עס זאל אויף דעם קיין שטויב נישט פאלן, דאס איז אייער פליכט אלס מענטש און מאנספערזאן, אדיו. אונדזער ראָזעטשקע שיק איך באַזונדער אַ בריװ. אײַער בעסטער פֿרײַנד, װאָס פֿאַרבלײַבט צו אײַך מיט גרױס אַכטונג, נישט קוקנדיק דערױף, װאָס איר זענט אַזאַ קאַלטער עגאָיִסט. בערטע שימשלבײן. ג. פֿון קײַ אײַזנשטאַט צו בערטע שימשלבײן. בערטע! קומט צו פֿאָרן. אפֿשר װעט איר בעסער קענען אױסקומען מיט איר. זי איז זײער, זײער אומגליקלעך און דאַרף האָבן הילף. זי נייטיקט זיך מען זאל זי היטן, און איך קען דאס נישט, איך טויג נישט דערצו. איך זע אז איר פארשאף, איך זע אז איך פארשאף איר נאר שמערצן, און מער נישט. פאר אייער ארויספארן שרייבט א בריוו, איך דערווארט אייך, איך קוק ארויס אויף אייך, למען השם, קומט צו פארן. פנחס אייזנשטיין. ד' פון בערטע שימשלביין צו פנחס אייזנשטיין. ליבסטע פריינט, איר האט מיך מיט אייער לעצטן בריוו אזויפיל איבערגעשראקן, אז איך בין אויס מענטש. איך פאר באלד ארויס און וועל שוין זיין אליין ביי ראזעטשקין. און איר זאלט די רגע ארויספארן אהער און קומען גלייך צו הערר פרידמאן. איר וועט אים טרעפן דא וואו אליין, ווייל אונזער אומגליקליכע באריס מיט די מוטער זיינע, מיט די מוטער, זענען אצינד אין אויסלאנד. איך גלייב אז ביי די מוטער האט באריס שוין לאנג געפוילט, מען דארף נאר איבעררעדן מיטן פאטער. מיין איך אז איר, ליבער אייזנשטאט, זענט דערצו מער פעאיג ווי אן אנדערע. איר זאלט אויסנוצן אלע מיטלען און אויסבאנען פאר אים מיט אלערליי פארבן די טרויעריגע לאגע פון זיין בן יחיד און פון זיין יונגער אומשולדיגער פרוי רויזע. וואס מ'האט שוין גענוג גענוג געליטן, גענוג איבערגעטראגן, גענוג אפגעקומען פאר די זון פון די עלטערן וועלכע זענען אזוי איינגעשפארט אין זייער פאנטאזיעס, אין זייער פאנאטיזם, אין זייער פאנאטיזם. איך דארף אייך נישט לערנען ווי אזוי צו רעדן. רעדן קענט איר, הלוואי וואלט איר אזוי געקענט פילן ווי איר קענט רעדן. גריסט ראָזין און זאָגט איר, אַז איך פֿאָר צו איר די מינוט, די רגע, אײַער בעסטער פֿרײַנד, בערטע שימשלבײן, פּאַי, פֿון פּאַי-אײַזנשטאַט צו בערטע שימשלבײן. בערטע, בערטע, צו װאָס האָט איר מיך געשיקט אַהער? קאַרג געװען פֿאַר מיר דאָס, װאָס איך האָב איבערגעטראָגן דאָרט? אַך, װאָס פֿאַר אַ האַרטער מענטש די הער פרידמאן איז, און מערקווירדיג וואס פאר א קלוגע מענטש, וואס פאר א פראקטישע מענטש דאס איז. איך האב אים גאר ביז יעצט אזויפיל נישט געקענט, איך האב קיין צייט נישט געהאט צו אויסרעדן עטליכע ווערטער, האט ער מיך שוין איבערגעשלאגן און האט מיך פארגעלייגט אזעלכע פראגן אז איך בין געבליבן אן לשון. איך האב אייך געפאלגט ווערטער און איך האב אים אנגעהויבן אויסצומאלן מיט שרעקליכע פארבן די ביטערע לאגע פון זיין אומגליקליכע זון, האט ער מיך אזוי אויסגעלאכט אז איך האב שוין ווייטער נישט געהאט וואס צו זאגן. אה, ברודער, האָט ער מיר געזאָגט דערױף מיט אַ קלאַפּ אין די פּלײצעס אַרײַן, אה, ברודער, איר לאַכט מיך אױס! איר מאַכט פֿון מיר חוזק, אַ פּנים, יונגערמאַן, נישקשה, איר װאָלט זיך געמעגט װינטשן כאָטש האַלב אַזױ אָפּלעבן, װי אײַערן גליקלעכער העלד לעבט זיך אָפּ אַצינד אין אױסלאַנד. אַך, װי טרױעריק זײַן לאַגע איז, װי אומגליקלעך ער איז אַצינד, ערגעץ אין אַ טעאַטער, נעבעך, אָדער אין אַ שײנעם רעסטאָראַן, נעבעך, ווי ער זיצט נעבעך איבער א שיינעם מאלצייט נעבעך מיט א גוטן גלאז וויין נעבעך און מיט אן אראמאטישן ציגאר נעבעך, איר פארשטייט צו ניין? גלייבט מיר בערטע אז ער קען זיין זון אסאך מער ווי איך מיט אייך קענען אים, צום לעצט האט ער מיר ערנסט געזאגט אז ער האט רחמנות אויף דער אומגליקליכער ראזע און פארשטייט ווי שלעכט עס איז איר אצינד און ווי טרויעריג איר לאגע וועט נאך זיין שפעטער, ווי א גוטער פריינט האט ער מיר אן עצה געגעבן אז מיר זאלן ביסלעך ווייז אויפדעקן פאר איר ווער איר אפגאט איז און וואס ער איז. ער האט מיך אויסגעפרעגט ווי אזוי זי פארברענגט די צייט און פון וואס זי לעבט און פון וואס לעבט זיך און צו נייטיגט זי זיך אצינד און געלט וועט ער איר שיקן וויפיל זי דארף, אַכט, ווערטער, בערטי, איך זאג אייך נאך אמאל, און וועל אייך שטענדיג זאגן דאס זעלבע, אז מיר, נאר מיר, זענען שולדיג אין איר אומגליק, און גאט ווייסט מיט וואס עס וועט זיך נאך ענדיגן. איך האב דא שוין מער נישט וואס צו טון, און אויף זיין מוטער זאלט איר אויך קיין האפענונג נישט האבן. די הער פרידמאן האט מיר אויסדרוקליך געזאגט אַז פֿריִער װעט דער הימל קומען צו דער ערד, אײדער מײַן מלכּה װעט דערלאָזן, אַז איר, באָריס, זאָלט זײַן פֿורמאַנס אײדעם. און װען איר זאָלט קענען מײַן מלכּהן, װאָלט איר געזען באַרוט, װאָלט איר געזעסן באַרוט אין דער הײם. װאָרום מײַן מלכּה, װאָס איז שטאָל און אײַזן, זי װעט זיך גיכער, גיכער צעברעכן, אײדער אײַנבײגן. איר פארשטייט צו ניין? און מיט די ווערטער האט מיך די הער פרידמאן אפגעלאזט. איך בלייב דא נאך אויף צוויי טעג און ווארט אויף אייער ענטפער. שרייבט מיר איך בעט אייך וואס מאכט ראוזע? גאט זאל העלפן זי זאל איבערקומען ווי עס געהער צו זיין. איך וואלט איר איבערגעגעבן א גריס נאר איך ווייס אז זי גייט נישט אזוי שטארק אויס נאך מיין גריס. א וואונדערליכע זאך לעבן. אייער פריינד וואס קוקט ארויס אויף אייער גיכן בריוו פאי אייזנשטאדט ו טעלעגראם פון ווערטער שמשי ביין פנחס אייזנשטאדט. הער אייזנשטאדט, היינט אוונט האט ראזע געהאט א מיידל און איז געשטארבן. דאס קינד לעבט. קומט צו פארן. ווערטער.